Di-practical tše tša ditšhika tša mmele ke tša mafelelo go tše tharo mo re boletšego ka ditšhika, mešifa ya leoto la pele le la morago, gape re kopantše le kabo ya ditšhika mešifeng ye, eupša le tšhika tša legata. Ke le boditše ka seswantšho seo ke le bontšhitšego ditšhika tša go fapana go tšwa manyetsaneng. Ke tla le bea feela mo seswantšhong pele re ya disectioneng. Mo molaleng, Go na le ditšhika tše di tšwago ka 90 degree, le ge re tseba gore ga di tšwe ka tsela yeo, eupša ka enkele. Bjalo, ditšhika tša sebiki di tšwa ka lefelong la sebiki setotong. Ditšhika tša sefega di tšwa ka tikologong ya sefega. Morago ga seo, ditšhika tša kgoto, tše di laeditšwego mola, di tšwa kgotong. Go ya pele ka morago mo sakramong, Mo go tša ditšhikeng tše, dintlha tša ditšhika tše dingwe tšeo ke di bontšhang, go fa mohlala, ditšhika tša parasimpati le simpati, mo diprakthikaleng tše di fetilego re boletše ka tšona. Ke ya go bolela ka kabo ya ditšhika, gomme šefo ya leoto la ka pele lefelo la intercostale lefelo la kgoto le lefelo la sakramo mo polelong ya ka ke ya go šomiša setoto go go bontšha ditšhika mola go go bontšha ditšhika setotong re dissectile setoto le mešifa ya leoto la ka pele fao ye mengwe ya yona re e ripilego gore re phuthe leoto la ka pele go tšwa maemong a lona a tlwaelo go bula lehwafa go laetša ditšhika tše dingwe ke tla thoma mo molaleng seripeng se sengwe le se sengwe go tšwa tšhika ya mokokotlo ya sibiki tše dingwe tša tšona gape di abela mešifa ya leoto la ka pele sibiking ya mafelelo go ya mafelong a mathomo a monyetsane wa sefega go ra go tšwa go c6 go ya go t2 re hwetša le ditšhika tšeo di tšwago monyetsaneng gomme ge ke šutiša monyetsaneng mo O bona mo go tšwa go modu wa tšhika ya go hola netweke ya tšhika ya madi, gomme yeo e yabela leoto la ka pele. Ga ke tsenelele dintlheng tša ditšhika tše, eupša dinepo di sa no swana. Gomme o ka bona ke emiša mangetsane mo karolong ye nngwe le ye nngwe go na le ditšhika tšeo di tšwang. Ditšhika tše, mo lefelong yeo, Di bopa ditšhika tša inthakhostale tšeo di abelago mešifa ya inthakhostale, ka go rialo phetane e tšwela pele. Bjalo, ka lefelong la kgoto, yeo ke tlogo e bontšha, e no tšwela pele. Ditšhika tša mokokotlo go tšwa kgotong, tšeo o kgonang go di bona mola, di sepela ka gare ga lefelo la kgoto godimo ga mešifa ya mpa gomme gabotse gare ga mešifa ya go phuleletša mpa le enkele ya ka gare go abela mešifa gape le letlalo go ya morago gape ka ge go tloga go l4 re hwetša medu ya go bopa netweke ya kgoto ya sacrum yeo e tlogo ba l4 l5 le l6 o ka bona gore di na le seabe ka tsela ya go kgomagana go fa mohlala go popo ya ngata ya ditšhika O ka bona gabotse ka fao tšhika ya mokokotlo ka kholomong ya mokokotlo e feta ka gare ga foramene ya marapo a mokokotlo gore bofelong e bope medu ya tšhika ya go ya mešifeng ya leoto la morago. Mongetsane ka boona o felela fao, ka ditšhika tše ntšintši, le ngata ya ditšhikana le medunyana, gobane e swana le mosela wa pere. Ditšhika tša bofelo tša go tšwa sakramong di bopa ditšhika tšeo ke di bontšhang. Go na le tše mmalwa tša ditšhika tše. Go fa mohlala, ditšhika tša noka tše e lego tša parasimpati, le tšhikakgolo ya phereniamo le tšhika ya motsila. Ka moka tše tše tharo di abela ditho ka gare ga noka, fa o tšheka karolong ya ka pelepele ya netweke ya kgoto ya sakramo di abela go mešifa ya leoto la morago. Ge re šetša ditšhika tšeo di tšwago karolong ya mafelelo, go kaone ge re lebelela go seswantšho sa lefelo. Ge nka bja seswantšho sela ka pele la mathomo feela gore o kwešiše, L4 go ya go L6 go na le tšhika ya serope le ya mešifa ya kgoto. Go tloga go L6 go ya go S2 re hwetša ngata ya ditšhika. Go tloga go S2 go boela go re ba le tšhikakgolo ya phereniamo, motsila le ditšhika ka moka tšeo di abelago tikologo ya noka, gagolo kabelo ya tšhika ya parasimpati, ditšhika tša mo nokeng. Seswantšho se sa mmala seo ke se bontšhitšego mola se thuša gore o kwešiše kgopolo ya mahlakore a ya kgoto ya sakramo, go dira papetšo ya seswantšho sa pono morago se ke se thomilego.